Atutan cu thawlawm kholhnak a si lai. Zangfah tein thawlawm kholtu kha hmailei ah vun chuak law cathiang tu vun delter hna lai. Bulletin ning tein changchang tein solo an vun sak dih hnu ah thlacamtu nih thlacamnak a vun neih te lai. Cathiang kan rel hna lai. Nannih nih man loin nan hmuh i man loin va pe ve hna u. Nannih nih man loin nan hmuh i man loin va pe ve hna u.

Kan zapi te thlacam hna usih. A dawtnak can in fale hna zungzal kan nung lai ding ah siseh, kan thlarau ca le kan taksa caah tile rawl na kan pek bantukin thlarau ca zongah nih hini tiang Bawipa kan peter i Bawipa zahan i tuzan tiang zongah khuaram kip a um i na fale hna nelsan i siseh, awklan in ualing tan i lengmang ko lai. Bawipa ṭha, CCNZ ah hin chungtel Khrihfabu panga chungin nihin ni in paruk ah kan vun karh tikah a sunglawi tukmi a si. Cu Khrihfabu paruk chungah hin a zeimaw tete caan ka hmang tawn ve. Zungzal cu ka hmang lo nain tlawmpal tlawmpal tete khur tlawm pah in kan hman ton tikah practice kan tuahmi, caan kan hmanmi aa khat ngaimi kan i hrom kho ngaimi te cu kan i hrom kho ngaimi chungin ka ruat tonmi cu pulpit in voi parian thiang rian thiang kan tuan i voi pathong ṭha kan chim solo kan sak tikah kutbek hi a thang tatak solo sak pawh in kutbek piak le thongtha chim pawh in ya pa mang kha a cam ya hi pathian rian tuan ve ko to kut an bek halo ti kha ka ruat dang mang ve mai le cun ke ma zong chairperson ki tai tikah kut ka bek piak ve ko thazaang ti zong ah amen kan ti le zang kan tim kun zong kan beng pa te hna lai ti zong kha thazaang i pek nak zong si ti zong hal zong khi hei ruat pha a si sung tam pik ni lom a tu cu hi ka kan pa special guest in speaker in kan som mi Australia in ara kan tuan tika hin kan lung alom tuk atu hi New Zealand hi avoi hi na ara kan tuan esalai Hi bantuk hin kan vun hmuh kho tikah hin kan lung a lawm tuk. Tuzaan amah nih thongtha a kan chimh lai. Can a tampi kan nei. A celh chung a chim te lai. Cu ti cun sihmanhsehlaw hei khat han cun a dih te men lai dah tiah ka ruat ko. E, mah tu nih tutan aa thimmi Baibal cacang a vun i rel lai i a rel dih hnuah CIC kan naule kan fale pawl sinin thlaremnak kan vun ngai te lai. Cu dih hnu cun amah nih pehnawl ṭhan te lai. Ni thaizing kan zapi ruah ti dingin ka thimmi Bible tlang ka rel lai. Johan cakuat kuat khatnak a ngan pali a hme pasari in pakua tiang a si. ka fale hna dawtnak hi Pathian sinin a rami a si caah pakhat le pakhat i do si pakhat le pakhat aa domi cu Pathian fa an si i Pathian kha an hngalh Pakhat le pakhat aa daw lomi nih cun Pathian kha an hngal lo zeitintiah Pathian cu dawtnak a si. Pathian nih a kan dawt a langhter ning cu hiti hin a si. A fapa ngeihchun te kha vawlei ah hin a run thlah i amah thawngin nunnak kan ngei lai. Mithiang kan relmi Pathian nih thluachuah kan pekpiak ko seh. Hi hladawh kan minak si lai.

Pathian va dawh nan sakmi hi thawngṭha nan tuanmi a si. Hi na thaizing a bantuk hin thawngṭha nan kan thanh caah nan cungah lawmnak tampi kan ngei ko timi kha chim ka duh. Korea ram ah cun pastor pawl hi phung an chim lai ah Mino pawl nih hlaremh an sak tin paoh ahhin an thu lo i hi pulpit cung ten an dir i an hla sakmi te kha an ngaihpiak hna. Kha kha a ṭha ngai tiin ka ruah. Kannih Laimi zong nih kha kan cawn ve awk si ko lo ma tiah ka ruah. Cucaah cun a Laimi hi pastor nih thawngṭha kan chim lai tikah mino nih hla an sak ahkhin kan ṭhuttak hna. Mino nih hla an sak an dir vel a ṭha tein ngai le zeim tuk thawng ṭha dah mino sin hin ka theih ti zong kha pastor nih kan ngaih ve awk si ko lo maw ti kha ka ruah i cucaah cun tuzan cu CIC mino pawl nih hla an sak an ka dir bak lai ka ti i dir bu tein nan sammi kha ka ngaih i vancungmi nih hla an, an rung kan sak piak rua ti te kha ka tuah ke nan cungah hin lawmhnak a um khunmi a si i Tuyan caan ah hin Chin Christian Association of New Zealand avoilin ah cihuipi ah thawngṭha chim dingin nan ka kawh ca hin lomnak tampi ka ngei i vawleicung Khrihfami hna lakah Cihui tuah a tam bik cem hi Laimi Khrihfami kan si. I Laimi Khrihfami cihui tuah a tam bik cem kan tuah lio caan ah dawtnak cihui a tuahtu cu CCA New Zealand i a ummi lawnglawng hi nan si. Vawleicung ram vialte lakah nichuah lei bik cem ram i a ummi Laimi nih ni thaizing ah dawtnak ciwi nan tuahmi hi sullam a sangpi a ngei i sullam a thupi a ngeimi a si tiah ka ruah lai miphun lakah pathian dawtnak hi ni bantukin tlang seh law ni bantukin ceu ve seh ti kha saduhthahnak nan ngeih ca a si lai ti kha ka ruah bulletin chung i a maisa bik hika hen mah hnu hen hika hen next pei ca a langmi te kha nan zawa ca an hnu bik te aa ṭialmi kha sullam ngei taktak in ka ruah hi mah i aa ṭialmi te kha nan rel rih lo ahcun rel bak u rel u law tuah zong i zuam u Hika hem dawtnak in i chawn u si ti om dawtnak in rol dum ti u si ti om thaizing rol dum se lai tu zong rol dum a se lai o cun dawtnak in Jesu hla sa ti u si ti si dawtnak he pathian thangthat in lam ti u si ti a si hoi i New Zealand Chin Mi thaizing in nan tuahmi hi dawtnak ciui a si hrimhrim timi kha ka ruah ko. I cucaah cun a donghnak tling i nan ṭialmi ah hin a voilinak CCCCCANZ ciuipi cu dawtnak ciui si hram ko seh timi hi si taktak ko seh tiah thla kan cam awk hrimhrim a si i Pathian nih thluachuah kan pe ko seh thla kan cam lai a kan dawtu Jehovah kan i kan Pa Pathian kan Bawipa nangmah na khamnak thawngṭha hi minung kan fimnak le kan ngaihchia le kan thazaang in phuan khawh a si lo caah maw Bawipa Pathian thiang thlarau thiang rong ṭum law Pentecost ni ahcun Bawipa Pathian nangmah naa phuan i Na thawngṭha a theimi vialte nih nangmah cu an in cohlan i tipil an in bantuk te khan tuzan caan zongah Bawipa Pathian a voikhatnak CCANZ CVP awilinak caan i kan tuahmi pumhnak a si tikah hin Bawipa Thlarau Thiang rawmṭum law theihter na kan duhmi nu mithiang kan theih khawh nakhnga nangmah nih kan umpi hram ko sawh ti kan in nawl Bawipa Pathian ke na sal pasan tlai lo pa hi ka mun ke dir tikah hin nangmah nih Bawipa ka thom law ka lei ka dang he ran ka hmang law nangmah thlarau thiang naa phuan mi kha ka phuan khawh i a thei ngaitu caah nunnak bia hrimhrim a si khawhnak lai thluachuah kan pe ko tiin a kan tlantu kan Bawipa Bawi Jesuh Khrih min bochan in zaangfah kan in hal kan Pathian Amen Motor car khi seh kan hmu hmasa an mui seh anun i put put put put ti ot nu lawng khan mong khaw la kal khaw a si i minung zong hi seh hnu kan hau ve tawn i thang chom hi kan har ve tawn cucaah cun tutan zong hi kan i thang ah tha ko lo maw tiah ka ruah ngai ko i mino pawl nih Christian worship an kan hruai ah khan ka can zoh hna i kan dat si hi a tlawm deuh rua tiah ka ruah a si lo kan seh hi a hlun a hlun pah cang rua tiah ka ruah ti cu cah cun senum kan hau ko rua tiah ka ruah hi bantukin awalinak CCANZ CWP tuahnak caan a kan petu kan Pathian cu thangṭhat in um ko seh hallelujah hallelujah a fak deuhdeuh ahhin a fak deuhdeuh in nan ti ve cu. Minung him hi kan seh te hi kan seh te seh an hmutu pa hi a ṭhawn hrimhrim haumi si hi. Hi cucaah cun tuzan caan ah hi Pathian biathiang kan theih hngami zong hi thla nan rak cam a si ahcun a biathiang nan theih khawh ko lai. Thla nan cam lo si ahcun Pathian bia nan thei kho lai lo. Cucaah cun a hramthok tein hi nan rak hi thil hi kan tuah lai nan ti lio ah thlan na rak cam cang bantuk te hin pehzulh tein ai tiang kha thlacam kan sawmmi hna a si dawtmi runau hna thawngtha chim hi zei he dah aa lawh kan ti si ahcun vawleicung i a sang bik cemmi rawldawr Ṭhaminsai restaurant a sang bik cemmi rawl dawr ah rawl ei he aa khat tiin ka ruah. Hi a sang bik cemmi rawl rawl dawr i rawl kan ei si ahcun a hmasa bik cemte ah khin appetizer an ti. Baya kan lei kan or te kha a kan hriat tu tein kan a kan vek hmasa. Laimi nih i mawphek kan ei bantuk te khin i meithak kan vai kan von ei kan kan lei athak kan or te kha thak kwa ma kha kha atam deuh kha alut cu kha bantukan appetizer an kan pek hmasa appetizer cu an rak kan pek i atawmpal ah khan an lak lo than ma cun phun khat ara than hoi atawmpal kan von ei hi an lak lo than ara than kan ei than an lak lo than ara than kan ei than an lak lo than lang mang e a hnu bik i a rami khi main menu an ti kan kal hnawh kan ei hnawh chan bik cem a thaw bik cem timi khi an hnu bik cem ah a ra i kannih laimi hi kan thiam lo maw si maw kan hngalh lo maw si cu thei ve hlah maw a kan phawt tuk caah dik si ka thei lo hi a thaw bik cemmi a rat hlan ah khan appetizer an ti i pakhat nu pakhat te an rak punmi kha khim iar iar tein kan ei a thaw bik cemmi a rat tikah khin cun kan ei kho ti lo i thawngṭha kan chim lo hi mah kha a lo a chiala ca a lo tawn i tuzan cu main menu hi a thaw taktakmi rawl ka rak put i kan dihlak nih Kha rawl kha dawtnak in kan ei lai ti kha kaan sawm hna i tuzani nan sin i ka rak kunmi thawngṭha cu Pathian cu dawtnak a si timi kha i ruahṭi hna u sih ti ka duh. Avoi khatnak ah dawtnak cu zeidah a si timi kha zoh hmasa u sih. Dawtnak kan timi cu Pathian a sinak a si. Dawtnak nih zeizong vialte a tei ti timi hi a dikmi a si. Love conquers all an ti. Zeizong paohpaoh kha dawtnak nih a tei dih an timi hi a hmaanmi a si. Dawtnak cu zeitik hmanh ah a dih bal lo i zeitik hmanh ah a ziam bal lomi a si. Dawtnak hi a thuk tuk, a sang tuk, a kau tuk, Cucaah cun dawtnak hi tak khawh a si lo. Pedan tein va ta lengmang law a dong fawn ti lo. Cuai na thai lengmang tik zongah a dong fawn lo. Thai khawh zong a si fawn lo. Cule muici a ngeimi muici a ngeimi Zawngsung khe dan in dawtnak cu ma hi a si tiah suai lengmang law a dong kho hlei lo. a thuhnak lei na ta le dong lo a sannak lei na ta le dong lo a kauhnak lei na ta le a dong lomi dawtnak a si cucaah cun dawtnak hi a tahnak a um lomi a si dawtnak cu nunnak lawnglawng in tah khawhmi a si dawtnak cu na nunnak in na tah haumi a si vawleicung vawleicung minung dihlak nih hin dawtnak hi kan sunlawi ter tukmi man kan ngeih ter tukmi a si caah khan a sullam zong kha a phunphun in an rak chim cio dawtnak hi phun nih phun thum in an ṭhen cio i a sang bik dawtnak cu ngaihthiamnak le pekchanhnak nih a zulhmi nunnak pek tiangin dawtnak timi kha a sang bik cemmi a si. A sang bik cemmi dawtnak cu ngaihthiamnak le pekchanhnak nih a zulhmi nunnak pek tiangin dawtnak kha a si. Greek miphun nih cun Pathian dawtnak hi a sang bik an ti. Pathian dawtnak a sang bik a changtu ahcun kan nu le kan pa hringtu hna nih an kan dawtnak hi a si an ti. Mah khawh cun hawi le kom kan i dawtnak hi a si an ti. Mah khawh cun boyfriend, girlfriend an ti i live in pawl hmunkhat i a um timi pawl an i dawtnak khi a si an ti ma khakha an iam bik khan ah a tlami a si paul nih dawtnak hi an chim tikah ṭathawng ngai ah a chit timi a um ngai ah hnisen nih shit ve daw a chit an ti zanga le kol le riat thongkhat le zanga tiin an i khan rel ve hi lak an kawlmi nih an chimmi ahcun Ngaya nih nisen nih shit tuai law a chit timi hi a ṭhami, a thianghlimmi, cohlan awk tlakmi dawtnak a si tiah an ti vemi a si. Dawtnak cu dawtnak cu dawtnak a comi lei in kan tah tikah siseh, dawtnak a kan pe a kan dawtu lei in kan tah tikah siseh, Zumhtlak in a thiang le a ṭhami dawtnak kha a cotu caah siseh, a petu caah siseh, kha kha a sunglawi bik cemmi le duh a nung bik cemmi a si ti kha fiang tein kan, kan hmuh. Pathian a kan dawtnak kha Thank you very much. This is what love is all about. Yeah. Dawtnak timi cu ti hrai khat te hi hi a sung bik cemi dawtnak a si. Hi kadang a car lio ce te ah ti van pek hi dawtnak a sung loi ngaingai mi si. Dawtnak a cotu na si ah, dawtnak a petu na si ah, Zumhtlak in a thiang le a ṭhami dawtnak kha na co i na pek a si ahcun khakha duh a nung bik cemmi a si timi kha kan hmuhmi a si. Pathian nih a kan dawtnak hi kan zoh tikah a ngeihchunmi a fapa pakhat te hmanh kha zuah loin a kan pek i dih hir hial tein a kan pek a dihlak in a kan pek pathian dawtnak cu a dih umnak in pek kha a si pathian cu dawtnak a si caah zeitik hmanh ah a dih kho bal ti lomi a dom kho bal ti lomi dawtnak a si Dawtnak a si timi le dawtnak a ngei timi hi aa khat lo. Dawtnak a si timi cu sinak a si. Dawtnak a ngei timi cu kan ngeihmi a si, kan ngeihmi hi a dih kho. Sihmanhsehlaw na sinak cu a dih kho ti lo. Na thihpi lawngah khin a dih hngami ka si. Na thih hnu zongah na sinak kha cu tuanbia a um zungzal ko lai a dong ti lomi a si Pathian nih a kan dawtnak a ngeihchun fapa pakhat te a kan peknak hi a dong ti lomi dawtnak a si dawtnak kan timi cu Zungtlak in a thiang i a ṭhami kha duh a nung bik cemmi a si. Dawtnak kan timi cu ngaihthiamnak le pekchanhnak nih a zulmi nunnak pek tiang i dawtnak kha a sang bikmi a si. Kha pahnih kha dawtnak kan timi cu Khrihfa kan si caah kan zumhmi a si. Pathian cu dawtnak a si caah nang zong dawtnak na si ve ding a si. Dawtnak hi a ngaih lawng in ngaih ding a si lo. Na sinak hrimhrim ah hin a um ding a si. Na sinak bakhat dawtnak a si halmi si. A pahnihnak ah Pathian a kan dawtnak hi ruat ṭhan u sih. Pathian a sinak kha dawtnak a si caah a dih kho ti lo, a dong kho ti lo tiah kan ti cang kha. Dawt tlak lo tiang in a kan dawt i hlawm tlak lo tiang in a kan hlawm khawhnak cu amah Pathian hrimhrim hi dawtnak a si cang caah khan a si minung zawn a kan ruah caah le thi le lo lai kha a kan sian lo caah fapa ngeihchun te bawipa jesuh khrih kha a kan pek ngeihchun te fapa pek tiangin dawtnak a langhter khawh hi pathian cu dawtnak a si caah a si pathian miphun hna kha Israel miphun hna kha stubborn an ti mirang nih an lung a khawng taktakmi an si kha hna hmanh kha Pathian nih lungsau tein a zohkhenh hna i a hruai hna. Mupi nih a fa kha a cawm le a zohkhenh bantuk tein a zohkhenh hna. Exodus a ngan palei kua a hmepli chungah kan hmumi cu mupi nih a fa kha a thla in a cawi bantukin ka cawi hna i ka sinah ka phanhpi hna tiah aa tialmi kan hmuh. Dawt tlak lo lungkhong taktakmi khawngton i a ummi hmanh kha Pathian nih lungsau tein a zohkhenh a kilven hna i mupi nih a fano a thlan a cawi i a kalpi bantuk te khan Pathian nih a miphun cu a kalpi hna i a sin phan tiangin A kalpi hna, a hruai hna ti kha kan hmuh. A kan dawt tuk caah a kan cawnpiak ning hna hi theihthiam loin kan um a tam kho men. Pathian a kan dawt tuk caah a kan cawnpiak ning hi kan thei thiam lo. Kan thei thiam lo hi a tampi. I Johan thawngṭha bia a ngan palai nga chung kan zoh si ahcun mitsur ruang le mitsur nge kong kan hmuh. Mitsur nge kha a thei a tampin tlai chin seh ti a duh caah dum ngeitu nih a nge kha a hriam lengmang ngat. Khakha pruning an ti. i Australia ram a phanmi Laimi zong hi mitsur thei a lomi tampi kan um i mitsur ruang a kekmi mu a tanmi zong tampi kan um i cun mitsur a hnah mu mitsur a hnah a hleuhmi zong tampi kan um. Mitsur nge cu a thei tampi tlai seh ti kan duh caah a cheu kha kan tan chung kan tan chung Pathian nih a kan dawt tuk caah kan nunnak ah hin a kan tan chung caan a um a kan tan chungmi kha kan i fah tuk i kan in khawh ton lo i Pathian zong kha chiat kan ser pang theo Pathian zong kha sual kan hmuh pang theo tawn. Khakha Pathian dawtnak a san tuk caah a kan cawnpiak ning kha kan rak kan rak hngalh kho tawn lomi a si. I Mada Teresa an timi hi India ram ah mi nih an hlonh cangmi hna ngakchia tete si hna seh a zaw a fa ke a dam kho ti lomi hna pawl si hna seh sifang ngakṭah si hna seh Cawmtu ngei lomi vialte kha a fimhlawm hna i a cawmtu a si. Mother Teresa an timi nu hi i mah nu nih cun a chimmi pakhat cu aa kalhmi thil a si ko rua tiah ka ruahmi cu a ti dawtnak ruangah lungfak in intuarnak kan ngeihmi khi aa kalh rua tiah ka ruah ee a ti. Na dawt ruangah na lung a fah a si ahcun na dawtnak kha a tam tuk in na dawt caah a si ti kha hngal law lungfahnak a teitu cu na dawtnak nih khan a tei khawh tiah a kan timi a si. Cun Ka zoh Katimori an ti Katimori hi Japan Japan ram i theologian a sang ngaingaimi pa a si mah pa nih ca a ṭialmi pakhat ahcun Pathian fah innak tiah a ṭial the pain of God pain pain fah innak kong a ṭial Pathian hi a lung a fak tuk a intuar tuk aa tlem tuk a ti. Zeitintiah misual a kan dawt tuk caah a ngeihchun fapa te kha a kan pek ruangah a kan dawt ruangah khan a intuar ee tiah a ti. Na dawt tuk caah na intuarmi cu na dawtnak nih a tei caah a si. intuar tiangin na dawt khawh a si ahcun na dawt taktak a si ti kha a fiangmi a si. Pathian a kan dawtnak hi kan cohlan thiam lo a si ahcun kan intuarnak khan kan tlau colh lai, kan thi colh lai. Pathian a kan dawtnak hi kan cohlan thiam a si ahcun innfahnak kha mi kan dawt tuk ruangah ka lung a fakmi kha dawtnak tuin ka tei lai e pathian nih fapa ngaihchun pek bantuk te khan ka dawt hna lai e dawtnak in a teitu ka si lai ṭhat lonak kha i teiter hlah u ṭhatnak tu in ṭhat lonak kha tei i zuam u timi kha a tlintertu kan si lai. I dawtnak hi theithiam kan ngeih a hau timi te kha van chipchap ka duhmi a si. I Pathian nih a miphun kha a dawt tuk hna caah khan mupi nih a fanote a cawi i A hruai bantukin Pathian nih a miphun kha a sinah a phanter hna timi kan hmuh. Kan Baibal catiang chungah hin mupi kong hi a tam ngaite a ṭial. Mupi he tahchunhmi tete hi a um pah. I mupi kong hi atu hei cu YouTube zongah kan tampi ko. YouTube ah khan va zoh u, movie ah khan va zoh u, va timi chungah khan va zoh u law mupi tiah va ṭial u mupi zong khi a phun tampi um cu lai lai holen cun mupi kan ti kai te kan ti salomo cun bupa zong khi mupi phun sir cu bupa kan ti rih cu bupa khi kan ni zong le bupa kan ti mi khi nan nih lei zei nan ti cu ka thei ve lo amit kaupi zan i a ve on ton mi khi mu i Mupi phun he phun tampi a um hna. Hika i a chim duhmi mupi he hen vansangpi aa hel tawnmi kha si. Rul te hna a cawi khomi tu te hna meheh te hna tawngsei an ti khi lungpang i a bakmi saram mu khi bantuk a cawi khomi mupi kha si. Nganpi vansangpi a ummi khi a si i khi he khin pathian dawtnak hi a tahchun lengmangmi cathiang chungah kan hmumi a si tikah mupi hi zei bantuk in dah a fale zohkhen hna zei bantuk in dah a nun timi kha kan zoh a hau tiin ka ruah mupi hi vansangpi khin a zuang i Rawl ei ding khuika dah um timi kha a ṭha tein hmuh khawh ding aa zuam. Van saupi a zuan bu khin a fale kha a thattu ral an ra sual maw ti zong kha a ṭha tein a zoh khawh rih thiamthiam. Van sangpi a zuan bu khin vawlei i a vaakmi zute hmanh khi a hmuh khawh. Khati khan dengteo tein a zoh ṭheo caah khan mupi hi thil a hmu kho ngaingaimi a si tiin kan hmuh. Tikah a fale a hrawktu ding Cenghngia ti bantuk, cakei ti bantuk hna a rat sual zongah a fale a thattu ding a si ahcun van sangpi a zuan bu cun a hmuh hna i diving a ṭhunno hna i ral kha a thah hna. Cun mupi hi bu a tuah tikah thingkung a sannak hmun ah khan bu a tuah i asiloah lungpang a sanak bik cang ah khan bu a va tuah i bu a tuah tikah a hmasa bik ah thingcang maw hi bantuk i thingṭeng ngan pipi kha a khaan hmasa mah nu cun thingṭeng a hme deuhmi kha a khaan mah nu cun thinghnah mah nu cun vahmul a nem a nem kho chung a nemmi kha a chung bik cangah a chiah Cu nu cun a ti a ti a thut fate a keuh i a fate kha a kawmpal te a hong ṭhang cang i a thla a hong cawk cang a ti khan a nem bik cem a chung bik cem a chiahmi a nem bik cemmi vahmul ti bantuk kha a hlonh dih thingteng thing thingnak par suah i ter a fate kha a ṭhang deuh cang a ti tikah cun thinghnah dum cu a hlonh ṭhan i thingṭeng fate cungah khan a umter a fate kha a ṭhang cang i tha a ngei cang a ti ahcun thingṭeng kha a hlonh i a hmasa bik i a khanmi thingcang para khan a ṭhutter hi a fano thingcang pari a ṭhutter tikah khan a fano kha ṭhut a thiam rih lo i thli a hlan ah khin thli nih a choih lai bantukin a tla lai bantukin um kha zong kha mupi nih a ṭha tein a nu nih khan a zoh ṭhiu theo a zoh ṭhiu theo Pathian nih a kan zohkhenh ning kha khati kan se kanmah zong hi Baibal cu chungah a timi cu bu hang le bu nem khan an hmuh kha ngakchiate ei ni hi buh nem kan nih hi buh hak Sunday school kan cawnpiak ma kan kan cawnpiak mi hna pathian bia khi theihthiam ding ten a fawi ten a si i upa kan cawnpiak mi hna hi a thuk deuh le a sang deuh in cawnpiak a si man tuk te khan bu nem le bu hak timi kha kan bible thiang chung kan hmuh bantuk te khan pathian nih a kan zohkhen ning zong hi mupi nih a fa a zohkhen ning bantuk khan a si i a fa kha a tlak cang a ti ahcun thingcang pakhat parte lawng a ṭhutter thli a hlan tikah makhava kha mupi kha tlak hne aa timh tikah a thla kha tihin a zam khawh cang a zam khawh cang a zam khawh tikah cun tlak lo te a taang kha zong kha a zoh ṭhiamṭhiam rih kha ka fa hi zuan cawnpiak ding a ṭha cang a tiah khan mupi nih cun a fate cu aa lak i a thla cung te a ṭhutter i a zuanpi a zuanpi tlawmpal ah khan a fate cu a thlak ciamciam a thlak ciamciam i a fate cu khen ka thi cang ko lai lo maw hi bantuk hi tiah a ti lio ah khan anu nih cun diving a von thun no i a fa lung lungtum he aa chuk hlan ah vawlei cung i thi kho i a tlak hlan te ah khan anu pi nih cun a von a keng cung te ah a van tlakter ṭhan. Pathian nih i a kan cawm ning, Pathian nih i a kan zohkhenh ning cu kha bantuk te khan a kan zohkhenhmi a si timi kha kan hmuh. Hi Pathian cu kha tluk khan a kan dawmi a si. Cucaah cun Salm caṭialtu pa nih a timi cu Lianngan Bik Pathian Bawipa nih bia a chim tiin aa thawk. Salm sawm nga Salm la fung sawm nga kha Salan sawm ngan ah ka zoh. A hmasa bik cemmi catlang aa ṭialmi cu Lianngan Bik Pathian Bawipa nih bia a chim a ti. Maka bia a chimmi te kha sawm nga chung i Samson nga chung kha van zoh u law nan hmuh lai. Harnak a phak tikah ka au u. Harnak a phak oh, thank you. Harnak a phak tikah ka au uh, kaan khamh hna lai i nan ka thangṭhat lai a ti. Kan Pathian hi a fale pawl harnak kan phan tik poah kan au ah cun kan sinah um zungzal mi a si ti kha a fiang tein a langter. i Lianngan Bik Pathian Bawipa nih hi bia hi a chimmi a si. Dawtmi le nau hna, mupi fate bantukin nangmah tein na nun kho lo caan ah, nangmah tein na zuan kho lo caan ah, nangmah tein rawl na kawl kho lo caan ah Pathian kha al. Pathian nih an kham lai i Pathian cu na thangṭhat lai timi kha kan hmuhmi a si. Cu si cah cun nang le kei zong i daw ve usih. A pathumnak ah nang le kei zong i daw ve usih. Bawi Khrih thawngin Pathian dawtnak a hngalmi le a zummi hna caw Khrih nih a kan dawt i kan caah a tuah ning te khan pakhat le pakhat kan cungah kan tuah ve ding a si timi kha kan hmuhmi a si. Hihi biakam thar kan timi cu si. Bawipa Jesuh Khrih nih biakam thar kan pek hna ti. Keimah nih kan dawt hna bantuk te hin nannih zong pakhat le pakhat i daw ve u a ti. kan dawt hna bantuk tein timi hi pekchanhnak kha a si bawipa jesuh khrih nih nangmah le keimah zungzal nunchang hmunnak roco dingah thisen thlek tiangin a nunnak pek tiangin a kan dawtmi kha kan can ka can dawt hna bantuk te hin timi cu mah nih khan a langte i kha bantuk te khan kannih zong pakhat le pakhat i daw ve u sih timi kha nawl le thar a kan pekmi cu a si nihin i kan i dawt ning hi tah zeikhan dah si hnga dawtnak hi tah thiam khi va si seh law zei khi ti khin dah zeitluk khi dah Laimi Khrihfabu hi kan i dawt ning hi a si hnga. Kan Bawipa Jesuh Khrih nih cun keimah nih kaan dawt hna ning te hin nannih zong pakhat le pakhat va daw ve u tiah timi kan hmuh. Kan i dawtnak hi lungthin tak tein a si awk si tiah Paul nih a kan ti. Rom nan palai nih chungah nan rel ahcun kan i dawtnak hi lungthin tak tein kan i dawt awk a si a ti. Dawt taktak ahcun nunnak hman kha sian a si. Dawt taktak ahcun nangmah caah a sunglawi bik cem a ṭha bik cemmi hman kha sian a si. Dawt taktak lo ahcun a ṭha bik cem kha mah caah i chiah i Kan duh lo deuhmi tu kha pek a si. Christmas laksawng kan i chuah hmanh ah khin laksawng a ṭha deuh mi kan pek hna lo a chia deuh kan pek. Kha Halkha kokek har huat an um i min a cim dih cang i inn zong an ngei ti lo i puan zong an ngei ti lo angki zong an ngei ti lo i nan angki nan puan nan hnipuan kha chuah tuah u ti tikah khan nan bizu nan kau i pakhat nan van zoh nan van zoh ai a ṭha rih hi cu ka sian lo ti nan chiah pakhat nan zoh ai a ṭha deuh nan chiah lengmang i a nu bik ah a chia bik cem kha nan tlawh i har huat pek ding ah tiah nan chiah khakha minung kan sinak laksawng nan co tikah a ṭha bik cem in nan co ahcun nan i lawmhnak hi tah khawh a si ti lo laksawng an petu zong nih a ṭha bik cemmi an pek khawh ahcun a dawtnak a langhtermi kha a sunglawi tukmi rak si ve kha tiang kha ka rak phan kho lo i Bawipa Jesuh Khrih nih keimah nih kaan dawt hna bantuk te hin nannih zong pakhat le pakhat ba lo ti a kan timi kha kan tliter maw ti kha van tuah ko law laksawng nan i pek i nan duh deuhmi nan mah caah nan chiah nan duh lo deuhmi tu kha pek dingah nan lak khani khan a langter kan don hna bantuk te ni do veu timi kha kan tlin matlin lo timi ni khan a langter ko Cu si cahcun dawtmi u le nau hna, Johan thawngṭha bia chungah kan hmuhmi cu a hawikom caah nunnak pek tiangin dawtnak a tuahmi hna nakin a sung deuhmi dawtnak kha um ti lo a ti. A sunglawi tuk hringhranmi dawtnak cu nunnak pek tiangin dawtnak kha a si tiin kan hmuh. Cucaah cun dawtnak hi pekchanhnak he aa zulmi a si. Pekchanh loin na daw kho lo. Na dawt ahcun na pekchanh hrimhrim hau. Na dawt taktak ahcun na nunnak hmanh kha na sian. Kha kha dawtnak taktak kan timi cu a si. I dawtnak taktak timi hi chungin rame si. Kan chungin rame a si i a man khiah khawh a si ti lomi a si. I voikhat cu ngaknu tlangval aa law taktak aa duh taktak mi hna kha ṭhitumnak puai kan tuah cang lai tiah ṭhitumnak puai tuah ding ah khan timhtuahnak an ngei e. Kha thaizing cu ṭhitum puai si cang lai ti an ti ah khan a ngaknu te cu motor car nih a pah i paralyze a si a cawlcang kho ti lo tikah cun siyung a um i mi tlamtling lo pi ah khin aa chuah a tlangval pa cu a zoh i a dawt tuk fawn tikah a tlangval pa ti cu a au i kei cu mi tlamtling lo ka si cang caah kan dawt tuk e mi tlamtling lo he na thi hlan um ti ding ahcun kan siang bak lo cucaah cun ngaknu dang na dawtmi te a ṭha bik na timi he va um u kei cu mi tlamtling lo ka si cang hi cucu kan dawt tuk caah kan chimmi a si tiah a ngaknu ten cun a ti a tlangval pa nih a tlangval pa nih a ti vemi cu kha mah tiang tiang na ka daw mah tiang tiang na ka daw ti mah tiang tiang na ka daw ti mi tlamtling lo na si kha na hngal i Nangmah nakin a ṭha deuhmi, a dam deuhmi, a ṭhawng deuhmi, aa dawh deuhmi tu kha va duh ko. Cu ahcun na nunnak hi man a ngei lai i nangmah zong naa lawm lai i nangmah zong naa nuam lai ti na ka timi hi na ka dawt tuk caah a si timi ka hngalh i Cu vialte keimah nakin a ṭha deuhmi va daw ko, keimah nakin a ṭha deuhmi kha vaa ṭhit ko na ka timi kha nangmah nakin dawt hleimi hohmanh ka ngeih ti lo caah nangmah tu hi kan umpi ko lai tiah a ti. Hika an i um i fanu fapa ṭhaṭha Pathian nih a pek hna timi kan hmuh. Dawtnak timi cu zeitik hmanh ah no a suk bal lo, zeitik hmanh ah a hnule a tawn bal lo, amah ca lawng aa ruah bal lo. Dawtnak timi cu pekchannak tlamtling tein a ngeimi a si. Cucaah cun dawtmi u le nau hna, Pathian cu dawtnak a si ti a hngalmi nih fapa ngeihchun te man zuah hin lo te a kan dawtnak kha kan nunnak ah hngal in kan chung hrimhrim in kha dawtnak kha kan nunpi awk a si timi te kha tuzan a thar in thei u si timi te kha chim ka duhmi a si. Kan nunnak ah hin family kan um i family chungah cun nu le pa kan um i nu le pa nu le pa khi midang pipi kan si ko sihmanhsehlaw hmun khat ah Pathian min in kawpmi kan si tikah nun aa hrawmmi kan si tikah nunnak aa pe ṭhanmi kan si Nun a ka hrawm i nun ka hrawm vemi kha a si. Dawtnak taktak timi cu nun hrawm khalah aw a si cu. Cu bantuk dawtnak cu chungkhar chung le Khrihfabu chungah a um hrimhrim a haumi a si. Kanmah zong nunnak hrawm in i daw cio cang hna u sih law Kan Pathian cu dawtnak a si caah kannih zong i do ve hna u sih. Kan bulletin chung i kan hmuh bantuk te khan dawtnak ciui a zawmi kan si caah hi ciui chungin na hmumi dawtnak hi na nunnak in langhter law Khrih tlanh ciami na sinak kha midang sin zongah langhter i zuam ko. Cu lawngah cun CCA NZ avoilin ah civuipi dawtnak civui kan tuahmi hi a nung lai i sullam a ngei taktakmi a si lai timi te kha tuzan ah chim ka duhmi a si i kan chim khomi cu vial cu a si i Pathian nih thluachuahnak kan pe ko seh. A thei ngaimi vialte Pathian nih nan nunnak ah dawtnak a tuah kho ding in in hruai chin ko hna seh. Ka lawm. lunglawmnak tampi kan ngei. Thawngṭha a kan chimhmi a cio kan caah sullam a ngeih khawh nakhnga Bawipa nih thluachuahnak kan pe ko seh tiah lawmh ṭhan ka duh. Tuzaan kan canhmannak kan vun kan vun dihter thluahmah ko hna lai. A hmasa ṭuanvo ngeitu nih thong vun thanh te lai ti ka ruat nain tu kha ka lungthin a vun pem ṭhan i hika zawn ah civui hmunkhat bia kan vun tuahnak ah hin security kong kha a biapi ngaingaimi a si i cu hlan te hmanh zong ah thanh ding si nain pakhatkhat a can sual ah New Zealand cu zeitik can uahli hi an hin khomi a si tikah khakha dorobkhava hall timi tu cu kan theih dih ko lai. Cucaah pakhat khat me hna a kangh sual a si ahcun zangfahnak tein sign te khi kan zohpiak u law khoika in dah chuahnak a si hei ti bantuk exit tete khi um dih lai i cucaah cun mekangh hna pakhat khat kan ton sual im ahcun sinah si sual si cun hika car park khi assembly tuahnak i ton dihnak hi a si te hnga cuti cun tuanvo ngeitu nih khan pakhat khat cu kan tong hraw lai lo kan ton sual ah timi te ah khan thongthanh kan vun duh hna cu ve bantuk in ciwei chungah tlawmpal te ṭhut hna vun sau te ve lumit mi tete hna cu ti cun lufak bik mi tete hna um chia cun hi kam hmun zongah hin faz eis kick timi kha kan nei i ṭuanvo ngeitu sinah khan in hnule ah security pawl zong an um i ṭuanvo ngeitu sin zongah khan thong an vun chim te hna lai cu ti cun stand by in kan um te hna lai timi zong kha vun chim ka duh Tuzan kan i pumhnak cu cu vial in kan dihter lai. Tuzan ka rak chuah khomi zumtu le nau hawi lokam vialte nan dihlak zong kan lung aa lawm tuk. Bawipa nih thluachuahnak in pe hna seh law. Cuticun tuzan mangtha manh tein thaizing ah lunglawm tein ah kan i tong lulh ṭhan te hna lai timi zong kha vun chim ka duh. Kan zapi kan dil lai i hlathuaitu nih

CCA NZ awilinak civuipi azan khanrak umnak ah a ra khomi zumtu nan dihlak a cungah hin zungzal in zungzal tiang a kan dawi then kilo in a kan umpi tu a kan ser i a kan zokhentu kan pa Pathian dawtnak thisen lon tiang in a kan tlan i zungzal nunchang hmunnak rau a kan kamtu kan bawipa Jesuh Khrih veng neih zaangfahnak le nifatin kan nunnak ah hin ṭhen loin a kan umpi thazaang kan pe lam a kan hruai fim a kan chimtu Thiang Thlarau umpi lamhruainak thluachuah vialte cu atu le zungzal dong hin loin hmun cam cin ko seh. Amen.